Үтүө күнүнэн! Бүөтүр Тобуруокап «Уой-уой, аай-аай, эй-эй» диэн үгэни оҕолорбутугар, сиэннэрбитигэр анаан туран бэйэбит да оҕо сааспытын саныаҕыҥ. Олорбуттара эбитэ үһү үс бырааттыы уолаттар. «Уой-уой, аай-аай, эй-эй» диэн үһүөн аат бастыҥа ааттаахтар. Ой-ой, олус соһумтах уолусхан эбит, ол-бу бэрт кыраттан омуннурар киһибит. Ээй, мэлдьи өчөс, тылга кириммэт, күргүйдээ да көрдөс истэр диэни билбэт. Аай-аай, аадьо сылдьан силиксэн идэлээх, бэйэтэ булан тугу да оҥорбот үгэстээх. Дьэ, арай биирдэ аһыы олордохторуна хороонуттан тахсан кэллэ кутуйах тойторууна. Чөкүрүс гына гына төкүнүйэ сүүрдэ, мултурус гына гына муннугу кэрийдэ. Ас сытын биллэҕэ буолан аттыларыгар тиийдэ. Уай-уой, олус соһуйан, остуолтан ойон турда, олоппоһун түҥнэри көтөн, олбуор диэкки ойдо. Ол баран иһэн, олгуобуйаттан иҥнэн, оройунан барда. Уай-уай, убакаларым, ороспуонньугу тутуҥ, охторо сытан оройго окко нэрэр, уай-уай. Дьиди орулаата-сарылаата. Эһиэйэй, эмиэ куттанан икки хараҕын быһа симэн илэй-балай куотта. Эһиэйэй, итинник дьулаан кыыл эһиги бээҕит бултаһыҥ, икки атахтааҕы барытын имири эһииһи буолбат. Эһиэйэй, куотабын, куотабын, эрэллээх сиргэ саһабын дии-дии эргэ оҕун дуомун эргийэ кытаарытта. Аҕа киһи аай-аай Алдьархайын уолуйан, аанынан тахсабын диэн адьас атын сири, арҕаа диэки эркини анньалы сатаан кээстэ. Аанай, Туанай, аанам ханна бардаҕай, ханна наада кэллэҕинэ халбарыйан биэрэн иһэр хайдах буолбут ааный? Харбыалаһан харбыалаһан хаҥас диэкки түннүгүн хампанньаҥ таҕыста. Дьэ ыһыы-хаһыы буолбутугар ыкса ыаллара ыгаһастан кэллилэр, кэпсэттилэр, ыйыттылар. Онуоха уай-уай оройун тутта-тутта уһуутаан ылыла омуннаан симнэ кутта Уай, уай, атастарым, улахан эчи сүрүн! Орону манныттан оҕус саҕа баҕайы тахсаатын кытта куоппутум, куоппутум, куоппутум. Уоннааҕытын билбэтим. Уҥан хаалбыт этим. Эһэйэй, эбэн эттэ, дьиэн уой-уой, эмиэ ситэри эппэтиҥ. Атастарыам, алачахчы, арҕахтаах ээ курдук, ардьайбыт тиистээх этэ, айаҕа хааннаах этэ, арҕаҕын хойуу түүтэ, адаарыйбыт аккан этэ. Аҕа киһи, аай-аай, айдаарда ыксаан аҕай. Дьэ уой-уой ээй-эй дэһэҥҥит дьэ уолаттар да бөҕөҕүт ол эһэттэн оҕустан уолуйуохпут үһү дуо атастарым аарыма хахай курдук арбайбыт сиэллээх этэ курбуулаан быһах суох кутуруктаах этэ былас туора тахсыбыт бытыктаах этэ оо хахайтан ытына эбитэ буоллар Хаарыаннаахай хаҥас түннүкпүн хампарыппат этим, онон хайаатар да хахайа чахчы, чахчы. Дьэ, итинник дьулааны истибит эр дьон эрдээхтэрэ саалаах саатын өртөйдө, сүгэлээх сүгэтин көтөхтө, үҥүүлээх үҥүүтүн күөрэттэ, быһахта быһаҕын ылынна. Кураанах хаалбыттар хотуур булуннулар, туга да суохтар тоһоҕо туттулар дьэ уонна харса суохтарын киллэрэн хабыр санаана сананан чугуруҥнаһа чугуруҥнаһа чугаһаан тиийэн үтүрүһэ-түрүһэ үөмэн тиийэн аан халҕанын арыйа баттаабыттара арай били куотуу айдааныгар кумуламмыт олоппоско кутуругун хам баттаппыт кутуйах тойторууна чугуруҥнуу олорор эбит. Истибиккитигэр махтал буоллун. Дьэ бу курдук үөрэн-көтөн, ыллаан-туойан, үҥкүлээн, битийэн, айан-тутан, дьиэбитигэр да олордорбут үлэлээн-хамсаан, эрэли кытта олоруоҕуҥ барыта этэҥҥэ буолуоҕа.